Kelly.
Joelle.
Wéi giffs du deng intim Frisur nennen?
Onopwenneg. Getrimmt. Dat wären sou déi zwee Wieder déi mer dozou afalen. An du? Also onopwenneg ass meng och. Ech giff soen éischter Wildwuchs.

Wëllkomm bei Méi wéi Sex. De Joël an ech schwätzen haut iwwer intim Frisuren. An dat éischt wat ech mech dobäi gefrot hunn ass, wat sinn iwwerhaapt intim Frisuren? Also wou, wéi eng Hoer sinn intim? Wat ziele mer zu den intim Frisuren? Iers du déi Fro opgewerf hues, hunn ech na ni doriwwer nogeduecht, well dat fir mech am Fong bësse logesch war, dat dat d'Hoer am Intimberäich wieren. Ech weess net, ob dat elo fir meng mangelnd Virbereedung fir dëse Podcast schwätzt oder einfach doriwwer, datt ech net immens vill driwwer nogeduecht hunn. Mee wou s de déi Fro gestallt hues, an der eiser gemeinsamer Virbereedung, hunn ech natierlech ugefaangen driwwer nozedenken. An ech fannen zum Beispill, datt esou Achselhoer, datt een déi duerchaus och kinnt zur intim Frisur oder zu intimen Hoer kinnt zeechnen. An wou dat elo genau ophält, den intime Beräich, dat ass jo och eng Fro, déi ee sech stelle kann. An jee no Kierpertyp sinn d'Hoer jo och e bëssen anescht, déi do wuessen. Also dat hunn ech op jidde Falls scho mol beobacht, dat déi Hoer net iwwerall d'selwecht sinn an dann esou iwwerginn, vun zum Beispill aus dem Intimberäich op de Bauch, dat dat dann einfach e bëssen aner Hoer sinn.
Jo, also ech fannen och, dass esou déi Hoer, déi quasi vum Intimberäich riwwer op d'Oberschenkel ginn oder op de Bauch ginn am Fong relativ intim sinn. An ech fannen och, dass bei den Achselen am Fong déi relativ intim sinn. Also dat war dat eenzegt, wou ech mer geduecht hunn, jo, ofgesinn vum Intimberäich, bei den intimen Organer, bei de Genitalien, sinn Achselen am Fong déi Hoer, déi ech nach sou géing mat derzou zielen an déi ee jo och kéint friséieren. op iergend eng Aart a Weis tatsächlech. An dunn hunn ech nach iwwer esou Nippelhoer nogeduecht, also esou Hoer, déi ee ronderëm den Nippel huet zum Beispill. Verschidde Leit hunn dat, verschidde Leit hunn dat net. Oder och esou Hoer op der Broscht. An dunn hunn ech mer esou e bësse geduecht, alles, wat een esou géing beuechten un Hoer, wann ee sech, ech nennen dat, sex-ready mécht, also wann ee sech iwwerleet, Wéi fillen ech mech wuel a mengem Kierper? Wéi. keng Ahnung, bereeden ech mech vläicht drop vir, enger anerer Persoun kierperlech no ze kommen, dass een déi kéint do mat eranhuelen. An anerersäits ass dann natierlech erëm Intimitéit total subjektiv, well och Hoer um Réck oder un den Äerm oder un de Been kënne jo intim sinn, zumindest jee nodeems ween se upaakt a ween se gesäit a wou een se gesäit. oder? Jo, a vu weem ech wëll, datt se se gesinn. Also wann ech elo géif soen, intim Hoer si just déi Hoer, déi ech just spezielle Leit wëll weisen, dann hätt ech op jiddefalls laang Zäit vu mengem Liewe laang zimmlech vill intim Hoer gehat, op zimmlech ville verschiddene Plazen, also zum Beispill och vum Réck, well dat ass eng Plaz, wou ech Hoer hunn, déi ech laang Zäit net onbedéngt wollt weisen a wou ech mech haut an allen ëmmer ganz wuel domadder fillen, déi anere Leit ze weisen, dass awer elo mëttlerweil net méi esou schlëmm oder dass iergendwéi net e groussen Drama fir iergendwéi an eng ëffentlech Schwämm ze goen an den T-Shirt auszedoen. Dat war awer och emol anescht. Ech weess awer net, ob ech onbedéngt meng Réckenhoer als Intimhoer giff bezeechnen. Ech fannt dat awer interessant, fir esou doriwwer nozedenken. Also jiddefalls en interessanten Usaz. Maja, dann gi mer mol riwwer bei déi Hoer, déi mir als intim ugesinn. Kanns de dech drun erënneren, wéines de déi éischte Kéier eppes mat deenen Hoer gemeet hues? Well mir schwätze jo haut iwwer Frisuren. Kanns de dech erënneren? Hues de sou eng intim Frisuer-History? Weess de, sou wéi ee se bei den Hoer um Kapp och huet?
Also ech mengen, Meng History von de Kapoor ass e bësse méi opreegend a villfälteg wéi déi vun den Intimfrisuren, muss ech zouginn. Ech ka mech net genau erënnere wéini dat war, iergendwann an der Bubertéit mat 14, 15, 16, warscheinlech éischter esou 14, 15, hunn ech mol ugefaangen un deenen Hoer ronderëm ze schneiden an probéieren se iergendwéi op eng Längt ze bréngen. Ech hunn och mol probéiert se ze raséieren, An ganz ewech ze mir, dat ass mir ni esou ganz gelongen. Wéi war dat bei dir? Also ech kann mech just un déi éischte Kéier Been raséieren erënneren an ech fannen also meng Beenhoer si schonn intim. Also ech hunn och net gären kuerz Boxen un, och net am Summer. Lo säitdeem ech op menge Been e puer Tattooen hunn, e bësse léiwer. Net jiddereen dierf déi upaken, net jiddereen soll déi gesinn a virun allem net kommentéieren. An do war ech mat enger menger deemoleger beschter Frëndin a mir hate nach bal keng Hoer un de Been an der Bud bidden an hatt hat eng grouss Schwëster an déi war deemools, ah, 16, 17 an dann hu mer mat deem sengem Raséierer eis Been raséiert. An dat war mega opreegend an och esou mega esou en intime Moment am Fong tëscht eis och. An och iergendwéi esou, jo, den Ufank vun der Verännerung, dass een eppes mat de Kierperhoer mécht oder mat sengem eegene Kierper och iergendwéi verännert. An ech denken, dat huet op jidde Fall och eppes mat Sozialisatioun ze dinn. Also ech menge wann s de als Meedchen, als Fra sozialiséiert bass, kriss de och iergendwann suggeréiert, du muss lo eppes mat den Hoer maachen. An ech mengen dat war sou den Ufank. An dunn hat ech laang Zäit eben doduerch och dat Gefill, ech muss all Hoer déi ech um Kierper hunn, déi net op mengem Kapp sinn, raséieren. An hunn dat awer iwwerhaapt net angenehm fonnt. Et ass mega vill Aarbecht. Sou Saachen wéi Stoppelen oder agewuessen Hoer oder jo sou kleng Raséierpickelen sinn och net besonnesch angenehm. An dowéinst sinn ech iergendwann eng Kéier, wou mer do bewosst ginn ass, am Fong wëll ech dat guer net, am Fong deet et mer guer net gutt, zou iwwergaangen, se ze trimmen. Dat war esou groundbreaking Moment a mengem Liewe, wou ech gemierkt hunn, ah mee et gi jo och Trimmeren, ech brauch se net mat der Schéier ze schneiden, well dat ass komplizéiert. Soe mer wéi et ass, egal wou een Hoer schneit um Kierper, bei sech selwer, et ginn iwwerall esou kleng Ecken a Falen an dann ass et net gläichmässig an sou an dann fir eng Kéier mat sou engem Raséierapparat einfach iergendwou driwwer ze trimmen fannen ech schon ganz angenehm an hun huet halt net déi side effects déi vielleicht lo Raséieren huet. Wou mer schon bei den Art a Weise wieren wéi een sech kann friséieren oder? Do wär mer op jidde Fall Raséieren agefall als eng vun deenen Haapt Tools souzesoen. Gëtt och Wuess. Wat ech elo perséinlech selwer ni ausprobéiert hunn, wat ech mer och éischter schmerzhaft virstellen, mee et gëtt dat. Et gëtt, wéi s du sees, getrimmt mat enger Hoerschneidemaschinn oder engem Trimmer. Et kann een och en Deel trimmen an en Deel raséieren, also wierklech esou quasi eng Frisur. Mhm. An da gëtt et natierlech nach déi Optioun, einfach alles wëll wuessen ze loossen a sech net allze vill drëm ze këmmeren. A fir all déi Leit, déi mengen, dat giff dozou féieren, datt iergendwann e risegen Dschungel aus der eegener Ënnerbox giff wuessen, deem ass net esou. Wéi bei deenen allermeeschten Hoer falen och Intimhoer iergendwann aus a ginn net onendlech laang. Jo, dat hunn ech immens interessant fonnt, wou ech dunn ugefaangen hunn, all meng Hoer mol eng Kéier wuessen ze loossen, wat déi iwwerhaapt maachen, wéi eng Faarf se hunn, wéi eng Konsistenz se hunn, ob se anescht sinn, wéi d'Hoer um Kapp, well verschidde Leit hu jo glat Hoer, verschidde Leit hu Krausele, verschidde Leit hunn méi hell oder méi däischter Hoer. Jo, dat ka sech vu Kierperplaz zu Kierperplaz jo och bëssen veränneren. An ech muss soen, ech fannen et awer ganz entspanend, dass virun allem Hoer am Intimberäich iergendwann, an och bei den Achselen, iergendwann ophale mat wuessen, well se sech denken, Lo si mir laang genuch. Well dat ass jo mat Hoer um Kapp net esou. Jo, dat stëmmt. Oder och mat un de Been.
Ech muss soen, dat mécht d'Saach schonn e bësse méi einfach, well soss, ech fannen esou Maintenance vun Hoer um Kapp scho munchmol e bëssen ustrengend, dass se net iergendwann eng Kéier mierken, sou, Okay, lo si mer, lo si mer gutt, mee et geet ëmmer weider.
Da gëtt dann ëmmer ähm, den een Dag, wou se wirklich immens gut ausgesinn an een, an mm. een sech denkt, ech hu lo déi perfekte Frisur. Mega.
An dat dauert dann so eng halbe Stonn an dann wuessen se schon rëm bëssen an gesäit schon rëm wie gut aus. Mega, dat gëtt deck séier. Mee ech hu mer grad virgestallt, wann ech all meng Kipperhoer misst ëmmer schneiden, dat wier mega vill Aarbecht. Also wann mm. déi all ëmmer giffen onendlech laang wuessen, dat wier wirklich krass. Dofir Gott sei Dank Kierper, Merci dass de dat net mëss well jo am Wanter wier et gutt waarm, mee soss wär et wierklech puh. Jo bon vläicht hätt mer da keng Kleeder un. Egal lo gi mer philosophesch. Zeréck zu den Intimfisuren, well s de gesot hues et kann ee se raséieren an trimmen. Dat hunn ech och vu ville Leit héieren, dass se se trimmen an dann sou eng Form ran raséieren oder ran schneiden.
Zum Beispill.
Ech hunn héiere vun Dräiecker,
vun engem Pfeil, dat hunn ech och sweet fonnt. An eng Frëndin huet mer gezielt, dat experimentellst, wat hatt gemeet huet, wär en Häerz. Dat hunn ech och sweet fonnt. Jo, dat kléngt och léif. Wat ech och nach héieren hunn, ass, dass eng aner Frëndin huet e Porno gesinn, wou eng Persoun hir intim Hoer am Intimberäich an ënnert den Äerm mauve gefierft hat. Ah jo. An dass dat mega cool ausgesinn huet.
also ech mengen dat geet just wann een ganz hell Hoer huet. Ja, muss een se soss wieder also bleechen an dass. dat giff ech net recommandéieren se Ja. ze bleechen. Wann ee sou Bleechmëttel keeft an d'Gebrauchsanweisung liest, dann steet do och dran soll een déi net am Intimberäich benotzen an ech giff dat wierklech net probéieren. Mee wann een hell Hoer huet, dann kann een dat duerchaus maache mam Fierwen. Et gëtt jo semi-permanent Fäerf déi net immens laang hält, déi och net schlecht ass fir déi Hoer Do kann ech mer scho virstellen, datt dat keng Problemer wäert ginn, wann ee probéiert, dann seng intim Hoer domadder ze fierwen. Jo, an all déi Saachen, déi mer elo gesot hunn, also mat trimmen a raséieren oder Wues oder esou, kann een natierlech och, an dat maachen och vill Leit, zum Beispill ënner den Achsele maachen oder och an anere Kierperplazen. Du hues gesot Kalwachsstreifen. Ech hunn als jugendlech Persoun eng Kéier domadder eng Erfarung gemeet an et war fuerchtbar. Et war wierklech schlëmm. Dat war esou an der Phas, wou ech verstanen hunn, dass et gesellschaftlech vu mir gewollt ass am Fong, dass ech méiglechst hoerfräi Haut hunn. An ech hunn dat dunn op mengen Äerm ausprobéiert, well als esou Ufank Pubertéit fänkt ee jo un, och un den Äerm an un de Been einfach méi Hoer ze hunn wéi virdrun. Et huet mega wéi gedoen an dee kale Wuess ass einfach op menger Haut peche bliwwen. Uhh.
Jo, et war richteg schlëmm. Also ech denken, et gi bestëmmt Leit, déi dat scho Jore, Joerzéngte laang maachen, fir déi et déck gutt funktionéiert an déi soen, et geet schnell, that's my way to go. Mee fir mech war dat iwwerhaapt näischt an ech ka mer, also et huet schonn um Aarm mega wéi gedoen, ech ka mer net virstellen, dat an d'Géigend vun iergendwelchen empfindleche Schleimhäute ze bréngen. Mee bon, et gi och Leit, déi sinn dofir ausgebilt, fir dat ze maachen. Also vläicht wann een dat professionell maache léisst, dann deet et vläicht guer net esou wéi. Op d'mannst dauert et dann net esou laang, denken Ja. ech mer. Egal ob een se lo wusse léisst, ob een se raséiert, ob een eng witzeg Frisur mat engem Feil oder engem Häerz mécht oder probéiert alles iergendwéi fort ze kréien, et huet ee jo ëmmer Grënn dofir. Du has elo scho e bësse gesot, du has d'Gefill, datt et vun der Gesellschaft erwäert wier, datt s du dat misst machen dass du deng Hoder misst wäsch machen ja wieso mecht den sech eng Frisur mat sengen
Ech kann natierlech nëmmen aus menger Erfahrung schwätzen an schon nach puer aner Leiit gefrot fir mech ass een Grond sou bëssen Prakteschheet also ech fannen et scho méi praktesch wann ech Deo opdroen wann meng Hoer bësse méi kuerz si well ech d'Gefill hunn dann haalt de besser. Ech hunn esou, weess de, esou Schmierdeo, wou een am Ufank esou dran zaapt. Mee ech hunn och scho vun enger Frëndin héieren, wat mer genau de Géigendeel gesot huet a wat mir gesot huet, ah, mee ech hu d'Gefill, mäin Deo hält besser, jee méi Hoer ech hunn. Dat heescht, et ass wierklech ultra subjektiv. Genau, an ech fannen et och am Intimberäich oft angenehm, wann d'Hoer e bëssi méi kuerz sinn a meng Ënnerboxe ginn net esou séier futti. An ech maachen et gäre, well ech d'Gefill hunn, ech këmmere mech ëm mech. Also ech huelen mer esou eng Stënnchen Zäit fir ze duschen an mech anzecremen an iergendeppes ze trimmen an sou an ech mierken an deene stressege Phase vu mengem Liewen packen ech dat oft net sou an dat fannen ech am Fong schued dass ech mer net do déi Zäit huele kann déi mer am Fong gutt deet fir eppes fir mech ze maachen. An eng aner Frëndin huet mer gezielt, dass hatt et mega interessant fënnt och ze kucken, wat déi ënnerscheedlech Zoustänn vu Kierperhoer mat him maachen. Also wéi hatt sech zum Beispill beim Solo-Sex fillt, wéi hatt sech beim Sex mat anere Leit fillt, wéi seng Vulva sech anescht ufillt mat ënnerschiedleche Längten an ënnerschiedleche Frisuren an och wéi sech de Geroch verännert an esou. Also esou e bësse selbsterfahrungsméisseg. Wat denks du Joëlle?
Also bei mir ass et vill Bequemlechkeet wisou ech net méi maachen, awer och e bësse sou e Gedanke vun ech muss dat net maachen an dat ass eppes wat mer wichteg ass, dat ech dat net muss maachen an dat ech mech net muss schumme fir déi Hoer déi ech hunn. Mega.
Well dat war laang Zäit dann awer iergendwéi de Fall. Komescherwäis virun allem bei den Hoer ënner den Äerm, also bei den Achselhare, Mhm. Äh, hun, déi hunn ech lang Zäit irgendwie entweder geschnidden oder tatsächlich och so getrimmt, der niedrigster Stufe an da wären se bal ganz fort, wo ech äh, am Fong net ganz verstinn, wat mat Gefill ginn huet, dat ech keng Hoer do dierft hunn. Mhm. Äh, vielleicht och verbonnen mat der Geschicht vum Schweessen a vum Geroch an so, mhm. dat ass jo dann mhm. irgendwie och mat denen Hoer verbonnen. Ech mengen, dat et do immer ganz ënnerschiedlech Quelle gëtt an ech wees haut nemi wat stëmmt, ob een lo tatsächlich manner schwees oder méi schwees oder manner richt oder méi réischt, jee nodeem ob een huet oder net. Ech mengen, datt dat och am Fong net esou wichteg ass, datt éischter d'Fro wéi oft een an d'Dusch geet an wat fir een Deo ee benotzt an wat ee richt. Also fir mech ass dat dann et stoe loossen och en Deel vun enger Zeréckeroberung vun Autonomie iwwert mäi Kierper oder vun einfach ech mäi Kierper ass esou wéi ech sinn an ech fannen e gutt esou wéi en ass. Am Genitalberäich ass et tatsächlech éischter esou eng Saach vun Ok ech kinnt dat trimmen mee da misst ech et regelméisseg maachen an dozou hunn ech net ëmmer Zäit oder Loscht an dat ass mer dann zevill an am Fong geet et esou a wann ech heiansdo eng eng kleng Schéier huelen an Hoer déi mer ze laang sinn oder iergendwéi et probéieren op eng Längt ze bréngen da geet mer dat am Fong och fir mech duer. Mir hunn nach guer net iwwer Hode geschwat, ech fannen dat et enorm schwéier ass iergendwéi Hoden ze raséieren oder och ze trimmen oder d'Hoer do iergendwéi an bei eng Längt ze bréngen, well dat och einfach enorm empfindlech ass an ee sech do immens séier schneide kann. Also ech hunn eng Hoerschneidemaschinn, déi ech och benotzen, mol fir de Bäert ze trimmen oder esou, an ech hu mech nach ni geschnidden. op egal wat fir Kierperplazen, ausser un den Hoden. Also dat ass iergendwéi tatsächlech eng immens empfindlech Plaz, esou wou d'Haut och enorm dënn ass an do muss een och einfach oppassen. Also dat ass och eppes, wou fir mech dann einfach e Grond ass, fir do net vill drun ze goen, well ech einfach denken, okay, ech hunn net déi Gedold, fir do wierklech vill opzepassen an dann loossen ech et léiwer einfach wuessen.
Jo, och bei Vulva Lëpsen muss ee mega oppassen. Virun allem, wann ee Vulva Lëpsen huet, déi e bëssen erauskucken, quasi, also déi bannescht, dat kann schonn och tricky sinn. Dofir, jo, Verletzungsgefor, dat ass op jidde Fall e Grond firwat net, ass relativ héich. Virun allem beim Raséieren, hunn ech d'Gefill. Mee och beim Trimme kënnt et jo mol vir, dass een dann keng Ahnung, iergendwéi e falsche Wénkel geréit an, oder esou e klengen Opsaz nëmme benotzt op engem Raséierapparat an dann, jo, jo, jo. Jo, ech géing der zoustëmmen. Also et einfach alles stoen ze loosse fannen ech och eng Form vu sech selwer unhuelen op eng Aart a Weis, sou, also Selbst, Liebe, keng Ahnung wien dat nennt. An ech mierken awer och, dass wann Leit meng intim Frisuren, egal wou se lo sinn, ënnert den Äerm oder am Intimberäich oder un de Been oder wou och ëmmer, dass wann ech déi Leit net gutt kennen an hinnen kierperlech no kommen, dass trotzdem nach esou a mir dran esou dee Som vu Schummt ass, esou dee klengen Doute vun, fënnt déi Persoun mech esou wéi et lo grad ass, Wéi och ëmmer dat ass, getrimmt, net getrimmt. Gutt, wat erwaart sech déi aner Persoun? Genau, also de Bléck vu mir op mech selwer an de Bléck vun aneren op mech maachen natierlech och ënnerschiddlech Saachen. An ech denken de Bléck vu mir op mech selwer ass, et mécht et net esou vill Ënnerscheed. Ech fannen et schéin, wann ech mer Zäit huele kann, fir mech ëm mäi Kierper ze këmmeren. Et gëtt mer och op eng Aart a Weis Confidence, Wann ech d'Gefill hat, ech hunn eppes gemeet, wat gutt fir mech ass, also mäi Selbstvertrauen a mäi Kierpergefill ginn schonn positiv beaflosst, wann ech, keng Anung, Hoer trimmen, kucken, wat ech schéi fannen an esou. Mee genau esou Gefill gëtt et mer awer och e gutt Kierpergefill a Selbstbewosstsinn, wann ech soen, ech loossen einfach alles esou stoe wéi et ass. Also et ass iergendwéi interessant, wéi dat sech och a Phase vu mengem Liewe vläicht ännert, An je nodeems, ob mer Summer oder Wanter hunn, ob ech an enger Bezéiung sinn oder net, jo, déi Saachen sech iergendwéi upassen, wéi et mer generell grad mat mengem Kierper geet. Weess de, et huet jo esou ënnerschiddlech Kierperphasen och am Liewen. Wéi hëls du dat esou wouer, esou Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung? Ech fannen dat eng immens spannend Fro. Also eleng och esou, wéi akzeptéieren ech mech selwer a wat sinn iergendwéi intim Frisuren, mat deenen ech mech gutt fillen? Dat war schonn länger Zäit en Thema. Ech mengen och well dat Hoerthema bei mir insgesamt sou en Thema war a well mer dat awer ze e grousse Projet war fir elo ze soen, ok ech wëll all déi Hoer déi op menge Been wuessen oder op mengem Réck wuesse ewech hunn, well ech déi iergendwéi komesch fannen oder der gär manner hätt oder sou, dann ass an d'Intimfrisur agräifen, dat ass esou e klenge Schrëtt, deen souwisou dann och kee gesäit, mee do hunn ech dann iergendwéi Kontroll driwwer. Also dat fannen ech och am Fong spannend, dat dat laang Zäit esou war. A wou da bis d'Akzeptanz fir de Rescht vun de Kierperhoer komm ass, dunn ass och iergendwéi Akzeptanz komm fir d'Intimfrisuren esou stoen ze loossen oder esou wuessen ze loossen, wéi se dat alt einfach maachen. Bei mir Ech hunn effektiv an der leschter Zäit elo ganz wéineg agegraff, a wann dann ouni mer vill Gedanken driwwer ze maachen, wat ech och interessant fannen esou. An ech hu mer och wéineg Gedanken driwwer gemeet, wéi aner Leit dat wouerhuelen, well ech einfach dovun ausgaange sinn, datt se dat am Fong gutt giffe fannen, wat awer och e bëssen dorunner läit, datt déi Geschicht mam Rescht vun de Kierperhoer, also dat schéngt iergendwéi bei mir immens verknüpft ze sinn, well et dann och oft esou ass, datt Leit

Jo ech weess wat de mengs, well also ech weess net wann ee mech kenne léiert, meng behoorte Been a mäi klengen Oberlippenbärtchen an esou mengen ech erwaart ee sech vläit och net dat ech dann komplett glat raséiert bei mengen intimen Organer sinn, mee weess et kann een esou kann een d'Leit och iwwerraschen am Fong.
Kelly, wëlls du nach e bëssen driwwer schwätzen, wat s de bei dir selwer a wat s de bei anere flott fënns? Well du hues virdrun an der Virbereedung gesot, dass de driwwer nogeduecht hues, ob sech dat beaflosst, also quasi wéi ee selwer mat den eegene Kierperhoer mécht a wéi bei aneren. An ech muss soen, säitdeem ech méi en entspaantenen Ëmgang mat Kierperhoer a mat mir selwer hunn, ass et och bei anere bësse méi entspaant. Mee éierlech gesot, war dat schonn ëmmer eppes, wat mer e bëssen egal war. Well wann ech déi aner Persoun esou flott fannen, also datt ech mer virstelle kann, datt mer eis plakeg gesinn an datt ech Loscht hunn, déi Persoun plakeg ze gesinn, dann ass et mer elo nach ni virkomm, datt eng intim Frisur mech iergendwéi ofgeturnt hätt. Also egal wéi déi lo ass, ob déi lo komplett wuesse gelooss oder getrimmt oder raséiert oder wéi och ëmmer ass. Genau, also mat anere Leit ass ee mengen ech ëmmer selwer e bësse manner streng och wéi mat sech selwer. Also esou Saachen, déi ee sech bei sech selwer net esou flott fënnt, sinn engem bei anere Leit oft e bëssen egal, wann ee se attraktiv an unzéiend fënnt, oder? Ja ech denken och also mir gëtt op jeden Fall sou an ech fan dat och am Fong e gute Gedanke fir ze soen, wann eng Persoun mech sou flott fënnt, ouni ze wësse wéi meng Intimfrisur ass, da wäert se wahrscheinlech net immens vill Problemer mat menger Intimfrisur hunn, egal wéi déi ass. Also dat beaflosst sech jo och wéi ee sech selwer fillt a wéi déi aner Persoun een dann betruecht. Also engersäits wann een sech selwer gutt fillt, dann fënnt déi aner Persoun ee vläicht och éischter gutt. Dat ass jo oft eppes mat Selbstbewosstsinn, wat e bësse sou spigelt op déi aner Persoun. An dass natierlech och, wann ech elo eng bestëmmten Intimfrisur immens super fannen an ech dinn enger Persoun d'ënnescht Bock gesäit an ech gesinn, oh, dat ass genau dat, wat ech elo am Fong mer virgestallt hunn a wat ech gutt fannen, da beaflosst dat jo och eppes dorunner, net? Da freet ee sech vläicht oder et huet ee vläicht méi Loscht fir déi eng oder aner Saach ze maachen oder fënnt Dir dat einfach méi attraktiv? Also do däerf ee jo och duerchaus einfach Preferenzen hunn, mee ech fannen, et muss ee sech trotzdeem froen, wouhier kommen déi Preferenzen an duerch wat si se beaflosst? Also ech hunn zum Beispill d'Gefill, datt a menger Jugend et enorm normal wär, dat all Persounen, déi ee esou an der Ëffentlechkeet gesinn huet, guer keng Hoer haten op hirem Kierper. Also weder Männer nach Fraen, vun allem Männer net op der Broscht a Fraen scho guer net iergendwou. An dat wär dann och ëmmer iergendwéi implizéiert, dat Fraen da ganz blank raséiert wieren, och an hirem Genitalberäich. Jo.
Mega, dat géing ech och esou gesinn. Mä war jo zu enger ähnlecher Zäit Jugendlech an deemools hätt ech mech dat nimools getraut. Dat war schonn ëmmer Deel vum Ritual vun, ah ech weess, dass ech haut den Owend vläicht virun engem wäert plakeg sinn oder och ënnerdags, also egal ob s de elo an d'Piscine gaange bass an enger net sexueller Situatioun oder ob s de wosst, haut den Owend hunn ech vläicht Sex mat iergendengem, war kloer, këmmert ee sech ëm seng Kierperhoer, well soss ass et peinlech. An ech muss soen, dat hunn ech och elo eréischt ganz ofgeluecht empfong, wou ech meng, meng kleng Baarthoer wuesse gelooss hunn iwwert menger ieweschter Lëps, well dat war mengen ech nach esou dat lescht, wou ech heiansdo esou Hoer gezupft hunn, wierklech reegelméisseg. An dunn ass mer opgefall, am Fong fannen ech de klenge Bäertche relativ flott. Ech fannen e geet mer gutt, ech fannen et angenehm, datt en do ass. An do hëlleft et natierlech queer ze sinn an dass déi Leit mat deenen ech eppes hunn och queer sinn an déi vläicht och aner, jo, Schéinheetsnormen mëttlerweil fir sech hunn souzesoen oder Virstellungen, jo, do och vläicht esou gesellschaftlech Virstellungen einfach vill hannerfrot hunn. An ech fannen et generell, jo, huet et och vill mat Gender ze dinn, oder? Also dass een, wou mer erëm bei der Fro waren, firwat mécht ee sech intim Frisuren, dass et och eppes mat Gender Performance ze dinn huet. Also dass genau net nëmmen als hygienesch gesinn ze ginn, sou ze soen, fréier a mengem Kapp dra war, okay, du muss dech raséieren oder trimmen oder iergendeppes schnippelen, mee och iergendwéi als weiblech. Dass ech ëmmer och Angscht hat, net do deene vergeschlechtlechte Standards ze entspriechen an iergendwéi dass Leit dann de Geck maachen oder komesch kucken oder se dat komesch fannen oder sou. Genau, an do kommen ech awer erëm op dee Punkt zréck, deen s du viru gesot hues mat Confidence. Also säitdeem ech mäi klengen Oberlippenbärtchen mat Confidence droen, wier et mer sou eppes vun egal, wann iergendeen e Kommentar mécht oder heiansdo d'Jugendlecher an der Schoul, sinn och verwirrt, sou wat fir e Geschlecht ech hunn, ob ech en eng Fra oder e Mann wier oder sou, an säitdeem ech iergendwéi Jo, mech do net méi a mir selwer veronséchere loosse mat menger intimer Oberlippenbärtchefrisur, jo, kann ech dat déck gutt huelen. An ech denken, genau esou ass et och, wann ee sech wuel fillt mat aneren Kierperplazen an den Hoer, déi do sinn. Et mierkt ee jo och, wéi et där aner Persoun mat ënnerschiddleche Kierperplaze geet, oder? Ech hunn nach eppes, wat mech och interesséiert, Joël, nämlech Oralsex. Ech wollt genau dat lo och beschwätzen. Also natierlech wann eng Persoun bei där een Oralsex mécht vill Hoer huet, dann ass et bal onméiglech fir net iergendwann Hoer am Mond ze hunn an och iergendwann lassen Hoer am Mond ze hunn. Dat ass menger Meenung no net immens schlëmm, Ech giff jiu kengem recommandéieren se sou séier wéi méiglech aus dem Mond ze huelen. Da kann een éischtens eng kleng Paus man, dat ass oft nit schlecht, an zweetens verhënnert een dann dat déi Hoer weider wanderen an iergendwann sou am Hals sin an een dann ufänke muss mat houschten an dann vläicht sou en halwen Sexaccident huet an iergendwéi muss vill Waasser drénken an Also wann sou een Hoer bis iergendwéi ganz wäit hannen an der Strass ass, dann huet een na laang dat Gefill dat Hoer wier na ëmmer do, och wann et scho laang fort ass. Also dofir kann ech just recommandéiere fir déi Hoer sou séier wéi méiglech lass ze ginn. Dat ass iwwerhaapt net schlëmm, dat geschitt jiddwerengem. Et ass normal, et ass déi normaalste Saach vun der Welt dat. well vill Hoer irgendwo sinn, dat dann och lassen Hoer sinn an dat een déi dann an de Mond kritt, wann een do am Gaang ass irgendwie mam Mond ronderëm ze fuerwerken. Dat ass einfach esou an ech giff mech dovunner net laang stéiere loossen an d'Hoer raushuelen a weidermaachen. An wéi gesot, et kann och heiansdo gutt sinn, eng kuerz Paus ze maachen bei Oralsex, well dat ka jo och ustrengend sinn. Mega! Also Zongemuskelkater no Oralsex, it's a thing. Dat passéiert. Jo, dat géing ech ähnlech gesinn. Du hues dat elo esou gutt emschriwwen, ech hat nach ni esou genau driwwer nogeduecht, mee ech fannen du hues et immens gutt op de Punkt bruecht. Merci fir deen Tipp. Vläicht muss ech d'nächst Kéier un dech denken, da schwätze wa mer dat geschitt. Jo, ech fannen wat onangenehm ass bei Oralsex ass wann et esou Doppele sinn, weess du, esou Fetischdoppelen. Dat heescht wann een, weess ech net, virun enger Woch raséiert huet an dann ass et nogewuess. An pickt dann esou. An dann pickt et esou. Dat, da kritt een esou e bëssen esou en, nennt een dat Rasurbrand? Oder ass dat nëmme wann een dat bei sech selwer huet? Ech mengen et ass éischter wann een raséiert huet. Bei sech selwer, mee et ass op jidde Fall, esou fillt et sech op jidde Fall un. Esou fillt et sech un, esou e bësse wonn an esou e bësse rout. Also wann een eng Persoun kusst déi e Baart huet, kritt een dat och heiansdo dann um Kënn. oder ronderëm de Mond. Genau, an dat gëtt et natierlech och bei Oralsex. Dat fannen ech net esou angenehm. Genau, ech fannen dat ass och een vun den Nodeeler vun Raséieren. Woubäi ech et och ëmmer schwiereg fannen, ech misst emol eng Kéier bei Leit nofroen, wat fir eng Gréisst vum Trimmer da lo déi richteg Gréisst ass, dass et net pickt. Ech mengen, gutt ass et einfach wann, an dowéinst ass et am Fong net esou smart direkt virum Sex d'Intim Frisur ze friséieren, well gutt ass et wann een trimmt am Fong, dass et e bëssen erausgewuess ass, oder dass. d'Stoppelen net méi sou ganz fest ofgeschnidde sinn, wär elo mol meng meng Impressioun. Jo, jo, ech froe mech, ob een do elo och net nach ka mat iergendwéi, sou elo Shampoing oder iergendwéi sou Weichspüler quasi, Stëmmt, jo. dat ka beaflossen. Also ech weess dat zumindest, mee beim Bäert ass et, du hues dat gesot, ass ähnlech. Also elo ass et dann normalerweis, wa se e bësse erausgewuess sinn, si se net méi grad esou fest, mee dat muss ee vläicht tatsächlech e bësse selwer bei sech beobachten, wéi dat sech verännert mat der Zäit. Mm. An dann kinnt ee wahrscheinlech den idealen Zäitpunkt fir ze trimmen feststellen. Mee esou aus dem Stegreif wéisst ech dat lo och net wéini dat da genee ass. Jo, an ech mengen heiansdo kann een dat och wierklech net esou plangen. Wat war dann dat anert wat s de nach wollts froen, Joël? Ma mir hunn der iwwer eng intim Plaz net esou vill geschwat. Ah. Also ech hunn d'Gefill gehat mir hu vill iwwer Genitalie geschwat. Jo. An mir hunn nach guer net iwwert. Den Hënner geschwat. Den Anis geschwat, ja.
Genee.
Ja, lo wou s de et sees. Hm. Eng Plaz, wou een nach méi schwéier erukënnt a wou et nach bësse méi onangeneem ass. Ja, ech muss soen, ech fannen et ëmmer eng Herausfuerderung, och mam Trimmer. An dat ass mir zwar perséinlech nach net geschitt, mee ech kenne Geschichte vu Leit, déi sech dann esou an, wéi nennt een dat, d'Anusfalen, also déi Falen, déi quasi ronderëm sinn, Déi si jo och mega empfindlech, dat ass jo dann och eng Schläimhaut, déi sech do erageschnidden hunn, an dass dat wuel mega wéi gedoen huet. Autsch!
Also och do. Oppassen. An ech hunn och d'Gefill, och do gëtt et vun der Gesellschaft mega esou en Drock, oder? Jo, op jidde Fall.
Op jidde Fall. Dass een do sech zumindest schneiden, e bësse méi kierzen, raséiere soll. Well Hënn ass jo souwisou schonn eng Plaz, déi vill schwiereg Konnotatiounen huet, oder? Jo, jo, op jidde Fall. Also wou déi éischt Hoer op mengem Hënn agewuess sinn, Hun ech mech gefrot op ech normal wier well ech dat net wosst. Ech hun dunn zum Gléck an engem Porno gesin dat dat duerchaus virkënnt dat Leit Hoer um Hënner hun. Do war ech e bësse berouegt.
Mee jo also eng schwiereg Platz an och jo eng Platz wou ee gutt muss oppassen wéi's du gesot hues a wou jo och einfach mengen ech mat vill Schummt verbonnen ass fir vill Leit. Mega.
Jo, also genau sou wéi anal Sex jo och mat vill Tabu, Schummt sou besetzt ass. Jo, wou et och Sënn ergëtt, wann een zum Beispill wëll oralen Analsex hunn, driwwer nozedenken, wéi sech dat fir ee selwer a fir déi aner Persoun gutt ufillt. Ech fannen do gëtt ergëtt et och scho Sënn, éierlech gesot, opgrond vu Fäkalien se vläicht heiansdo e bëssen ze trimmen. Also mir erschéngt dat heiansdo Praktesch.
Ja, op jidde Fall. Jo.
A well s de Pornoen ugeschwat hues. Mhm. Mir hate lo schonn e bëssen esou iwwer esou gesellschaftlech Saache geschwat. Dat wär lo vläicht nach eng Kéier déi Richtung, an déi ech géing goen. Ech fannen, Pornoen droe mega vill dozou bäi, Dass Leit am Allgemengen deen Drock verspieren, sech ze raséieren a glat raséiert ze sinn, well dat ass do halt d'Norm am Porno, oder? An ech denken, also wa mer och driwwer geschwat hunn, firwat raséiert ee sech, firwat net, am Fong fannen ech e schlechte Grond sech ze raséieren, well ee sech gezwonge fillt ëmmer a well ee sech ënner Drock gesat fillt, entweder vun der Persoun mat där ee Sex huet, déi seet, wann ech straiséiert ech, wat ech fannen perséinlech en no go ass. Genau, ech fannen et kann een Preferenzen äusseren oder sech eng Kéier driwwer ënnerhalen. Jonk Leit virun allem, déi net vill plakeg Kierpere bis elo an hirem Liewe gesinn hunn, ëmmer nëmmen déi glat raséiert Porno-Kierpere gesinn, mécht mech heiansdo traureg, well ech och mierken, wéi vill zum Beispill meng Jugendlech an der Schoul sech dovun ënner Drock gesat fillen. Mm.
Ja, an das einfach ganz viel, was so äh, matschwenkt um, um den Hoer. Also ein bisschen, wir haben schon über Hygiene an, an so Proprietät geschwärzt. Das ist einfach etwas, was damit da verknäpft wird, dass wenn man sich rasiert, dass man dann irgendwie mehr hygienisch wäre oder hm. manner will auch. An andererseits auch so ein bisschen den, den anderen Extrem ist dann zu sagen, okay, ich lasse alles wachsen, weil das ist natürlich. Hm. Und ja, das ist es vielleicht, aber wir leben nëmme an irgend engem Zoustand wie ei Spezies evoluéiert ass also du mir virdro schon irgendwie iwwer äh, mir droe Kleeder so weider äh, geschwaart mir liewen halt einfach an enger total kënschtlecher ënnergimeer Gesellschaft wo alles irgendwie mir liewen an Häuser mir liewen net an Höhlen mir äh, iessen iessen wat vun irgendwo hier kënnt also weiter also fort also 100.000 Beispieler Dir lauschtert grad e Podcast Also da muss man ja aber net wirklich über natierlech oder onnatierlech schwätzen. No. Also fir mech ass do ëmmer so okay, natierlech kann ee soen, dat ass natierlech an natierlech kann ee soen, ech wëll mech iergendwéi méi wëll fillen oder ech wëll mech méi no un deem fillen, wéi ech iergendwéi als biologescht Wiesen sinn, wat och ëmmer dat dann heescht. Mee fir mech perséinlech schon ëmmer okay ech erkennen einfach un dat ech e Choix hunn mm. an dat ass fir mech dat wichteg esou ech kann mir hunn et virdrun ugezuelt ech kann mech ganz blank wuesse lossen ech kann Stoppele stoe lossen ech kann mer eng witzeg Frisur dran raséieren ech kann et wëll wuesse lossen ech hunn einfach de Choix an dat ass dat wat fir mech irgendwou esou wou ech soen dat ass dat wichtegst an do muss ee sech net vun iergendwelche komeschen Ideeë vun Natierlechkeet oder vu Propretéit leede loossen, mee einfach vun deem, wat, wat wëll ech an, a wéi wëll ech ausgesinn a wéi fillen ech mech wuel. Mega.
Jo, an zu deem Hygiensdénge soen ech zum Beispill och ëmmer an der Schoul, hygienesch ass net onbedéngt, wann ee mega vill Hautirritatiounen oder kleng Verletzungen huet oder agewuesse Pickelen, well ee sech eng fancy Intimfrisur gemeet huet, déi een am Fong mécht, well d'Gesellschaft engem dat seet, sou. Mee Jo, ech denken dat ass och einfach sou sou déif deelweis an eis dran an huet natierlech jo och mat gesellschaftleche Strukturen ze dinn. Also mir hu schonn e bëssen sou iwwer Geschlecht geschwat an wat Frisurë mat Geschlecht ze dinn hunn. Et huet och eppes mat Race ze dinn. Do hunn ech, dat kann ech Iech verlinken, et gëtt eng aktivistesch Persoun déi heescht Alok Verman An déi mécht relativ vill zu Kierperbehoerung, dass eng net-binär Persoun, a wéi dat och duerchgesat gouf, dass wäiss Frae virun allem keng Kierperhoer hunn als Marker dofir, dass se iergendwéi supérieur wären oder esou oder iergendwéi méi evoluéiert. Also och Hoer hunn natierlech fir ënnerschiddlech Leit ënnerschiddlech Konnotatiounen. An ech fannen dat och wichteg mat ze bedenken. Jo, dass och Leit diskriminéiert ginn opgrond vun Hoer, an wéi vill Hoer se hunn, wéi hir Hoer sinn, do nach ganz staark Virstellungen och an eiser Gesellschaft sinn. Mhm, dat ass op jiddwer Fall eppes wat mer kënnen verlinken an eise Show Notes, da kënnt der iech dat méi genee ukucken. Well ech fannen schonn interessant ze gesinn, sou dass et historesch gewuess ass, dass mir eis am Fong als iergendeppes iwwerluecht hunn opgrond vu gesellschaftlechen diskriminéierende Strukturen, wéi elo déi Hoer solle sinn oder net sinn. Genau. Also ech mengen, ech vläicht, vläicht fannen ech jo eppes zu der Geschicht vun den Hoer an der Intimfrisur, wat ech iech nach ka weider verlinken. Dat wier bestimmt spannend, eng Geschicht vun der Intimfrisur. Gëtt et bestëmmt iergendwou. A wann net, da schreift hoffentlech geschwënn een.
Ass schonn alles gesot, Joelle. Ah, et gëtt bestëmmt nach vill ze soen, mee ech sinn e bëssen ausgeriet an ech mengen, mir hunn elo genuch iwwer Hoer geschwat. Yes, majo dann. Wënschen ech dir nach e wonnerschéinen Dag an eiden Nolauschtererinnen och. Elo kënnt nach eng Rubrik. An dann héiere mer eis geschwënn. Ciao! Ciao!
How-to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How-to, Mat Sexpartner, innen kommunizéieren. Wéi kréie mer dee Sex, déi Intimitéit an déi Beréierungen, déi mir wëllen? andeems mir eise Sexualpartner a partnerinne genau kommunizéieren, wat mer wëllen. Dat geet natierlech kloer mat Wierder, dofir gëtt et schonn d'Rubrik How to Schwätzen iwwer Sexualitéit. Mee schwätze kann heiansdo guer net sou einfach sinn. Mir fannen net déi richteg Wierder, hunn net genuch Virbiller, déi eis weisen, wéi gutt iwwer Sexualitéit schwätze geet, oder ze vill Gefiller. wéi Schummt, Scheiheet, Onsécherheet, Ängscht an esou weider, déi eis bei engem Gespréich am Wee stinn. Oder mir wëllen och einfach mol eng Kéier net schwätzen, mee eppes aneschters ausprobéieren. Gott sei Dank ass en direkt Gespréich unzefänken net déi eenzeg Méiglechkeet iwwer Sex, Wënsch, Virstellungen a Bedürfnisser ze kommunizéieren. Aart a Weis Nummer eent, Weisen. Et kann een viruneneen masturbéieren. Wann et dir schwéier fällt genau mat Wierder ze beschreiwen wat's de gär hues, probéier et ze weisen. Masturbatioun ass eng wonnerbar Aart a Weis fir ze weisen wéi eng Aart vu Stimulatioun engem gefällt. Eng Ofwandlung vu virweisen wier d'Hand vun der anerer Persoun ze féieren. Aart a Weis Nummer zwee Schreiwen. Wann et dir beispillsweis schwéier fält, Fantasien, déi s de gär géings ausprobéieren, an der Face-to-Face-Kommunikatioun ze deelen, da kanns de se och schreiwen. Sief et an engem kuerzen Sext, also engem sexy Message, oder engem méi laangen Ofsaz, deen s de schreifs, oder och mat enger erotescher Kuerzgeschicht oder engem Bréif. Wanns de iwwregens méi wëlls zu Sexting allgemeng gewuer ginn, dann lauschter eran an d'Episode Nummer 73 oder an d'Rubrik How to safer sexting. Aart a Weis Nummer 3, Spillen Et kann een och eppes spillen, zum Beispill eng Ronn Wahrheit oder Pflicht zum Thema Sexualitéit. Wiesselt iech of, engersäits Froen ze stellen an anerersäits no bestëmmtene Beréierungen oder Handlungen ze froen. Natierlech ëmmer am Konsens, also am géigesäitegen Averständnis. Do kann een och gutt driwwer schwätzen, wat een firwat wëll an net wëll maachen, wat engem gefält a wat net. Et kann een hei zu all Moment Nee soen, also zum Beispill, dass een eng Fro net wëll beäntwerten oder eng Beréierung net wëll emfaangen oder ausféieren. Daat ass eng wonnerbar Übung am Grenze formuléieren an Nee soen. Et kann een dann och no enger neier Fro oder enger neier Beréierung froen. Eng aner méi spilleresch Art a Weis wier eppes wat Punkt 2 Schreiwen a Punkt 3 Spillen verbënnt. Et kann een zesummen eng Want, Will, Won't Lëscht schreiwen. also eng Lëscht mat Saachen, déi een wëll maachen, want, mat Saachen, déi een sech kann virstellen, will, an mat Saachen, déi een net wëll maachen, won't. Dëst ass eng méi spilleresch Approche fir Persounen, déi sech schonn méi gutt kennen. Wann een want, will, won't Lëscht googelt, da fënnt een och dozou Uleedungen. Ech verlinken iech eng an de Show Notes op der Websäit. Esou eng Want will won't Lëscht muss een och net onbedéngt zesumme maachen. Et ass och eng gutt Idee se eleng fir sech emol auszefëllen. Aart a Weis Nummer 4, Fillen. Et kann een och eng Ronn Beréierungen spillen. Dat geet zum Beispill esou. Et stellt een sech e 5 Minutten Timer. Déi éischt 5 Minutte Ronn dierf eng Persoun, Persoun Nummer eent, Saache froen, déi se bei Persoun Nummer zwee wëll maachen. Si freet, Dierf ech bei dir? Persoun Nummer zwee dierf Jo oder Nee soen. Fänkt lues un a sidd spezifesch, zum Beispill, Dierf ech däin rietsen Aarm duuss entlaang fueren an heemelen? Fir ongeféier eng hallef Minutt. Persoun Nummer eent kuckt ëmmer op d'Zäit. En Tipp fir Persoun Nummer eent ass, Looss der wierklech Zäit, eranzespieren, op wat s de Loscht hues ze maache bei der anerer Persoun. Dësen Tipp gëllt awer och fir Persoun Nummer zwee, Looss der Zäit, fir ze fillen, ob s de wierklech Loscht hues, wat déi aner Persoun proposéiert. Nodeems Persoun Nummer eent Beréierungen ugebueden a Persoun Nummer zwee Jo an Nee gesot huet, dréint et ëm. Stell dech erëm e 5 Minutten Timer. An deene 5 Minutte bitt elo Persoun Nummer 2 der Persoun Nummer 1 d'Beréierungen un. An deenen nächste 5 Minutte bitt elo d'Persoun Nummer 2 d'Beréierungen un. Dann kann een och nach eng weider Ronn maachen. Dës Kéier geet et net drëm eppes fir déi aner Persoun ze maachen, hir eppes unzebidden, mee et geet drëm eppes fir sech selwer ze froen. Frot no eppes, wat déi aner Persoun soll bei dir maachen. Zum Beispill, Kanns du mech fest vun hannen an den Aarm huelen fir eng Minutt? Oder, Kanns du mech duuss iwwerall am Gesiicht kussen? Oder, Wëlls du mir zwou Minutten eng Massage do an do maachen? Och hei den Tipp gemittlech unzefänken, sech Zäit ze loossen a wierklech ze kucken op wat ee Loscht huet. Den Timer kann een natierlech esou laang astellen wéi een dat wëll, zwou Minutten, 20 Minutten. Fänkt mat manner un a kuckt wéi vill Zäit der wëllt. Dono kann een och driwwer schwätzen wat engem méi liicht gefall ass, eppes ze froen wat ee wëll empfänken oder eppes unzebidden wat ee wëll ginn. Eng aner Approche, déi mat villen ze dinn huet, wier och nach de Pleasure Mapping. Do kënnt der dem Elie seng Rubrik dozou lauschteren. Pleasure Mapping ass eng Technik, wou ee Kierperdeeler erfaasst, fir erauszefannen, wat sech gutt ufillt a wat net. Fir esou eng geographesch Kaart, also eng Map vum eegene Kierper ze erstellen, wou Pleséier entsteet. Aart a Weis Nummer 5, Kucken Wann een sech wuel domadder fillt, kann een och zesummen Pornoe kucken. Et kann een zum Beispill e Video kucken, deen Handlungen oder Fantasië beinhalt, déi ee gutt fënnt oder gäre géing eng Kéier ausprobéieren. Och hei gëllt, Sidd gäre genau. Doriwwer wat dir gutt an och wat dir net gutt fannt am Porno. Hei kann et och eng gutt Idee sinn sech ausserhalb vun der gratis Mainstream Pornographie ëmzekucken. Do kënne mer zum Beispill d'Pornoplattformen Cheex, CHEEX, oder och pinklabel.tv empfeelen. Huet eng Method dech ugeschwat? Dann probéier se aus. Du an deng Sexualpartnerinnen hutt et verdingt, datt Är Wënsch, Bedürfnisser a Fantasië Plaz fannen. An zwar am beschten, ouni datt déi aner Persoun léiere muss Gedanken ze liesen. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer Är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi Sex op Facebook.

An de Césars ginn all Responsabilitéit un den Inhalter vun dësem Podcast of.